Kif intom ħbib ta' nilqawkom għal shooter nisperaw li tinsabu tajbin li aktar xi interessanti batuna dejjem fuq shooter at nanusan.com għan investigawa. Pero meta tibatu messaġġ Oqogħdu attenti x'tibgħatu għax messaġġ jiftiehem ħażin, anzi ħantukom ftit eżempji ara ta' messaġġi li jiftehmu ħażin. Hey boss, okay?
Okay. Pregnant? Eħe.
Issa dan il-messaġġ qratu l-mara tal-boss u min jaf x'inqara. Imma kieku d-dija ħassuna mara żidet hekk. Eh, dik il-ġimgħa li ħanwelled tista' tieli leave please. Eh, mhux ġimgħa mistri tiegħi, mistri ma tieni di leave kollu tajjeb. Issa, dik kienet tiċċara ħafna affarijiet. Eh, ħanaraw messaġġ ieħor. Qalbi ma toħroġlix il-laħam u. Ġa qiegħed fis-sodda nistennik. Il-laħam tal-friża nittin. Eh, okej.
Naqra etiket? Verek għandu bżonn dan raġel naqra etiket meta jkun qed jitkellem mal-mara mhux għal. Le, le, għas-sur Market. Eh, mas-sur Market.
Insellmilkom ħbieb tiegħi jiena is-Sur Markett, ngħallem l-etikett u nagħmel dan b'mod perfett. That's my cat. U dik is-sabiħa mara tiegħi Yvette li ddoqq il-klarinett. Sewwa, merħba, hi Sur Markett, merħba. Kif aħna Sanders? Le, jien Sander bla S. Dejjem ninsa Anders, kif inti? All right. Illum ħa nkun qiegħed ngħallimkom xi ħaġa verament importanti. Dwar ikel illi dejjem jittiekel b'mod ħażin. Inti kif tieklu r-ross? Jien? Hi tgħidli xejn, jiena l-aqwa metodu li sibt biex nieklu bl-imgħarfa. Mhux hekk.
Bott bott! Bott bott.
Għaliex tiekol ir-ross waħdek bl-imgħarfa? Mur ħdej sħabek ir-razzetti l-majjali! Ħamallu! Ejwa mela kif suppost tieklu? L-Indjani eżempju b'idejhom jiekluh. Mhux hekk, ara tiklux b'idejhom wara tkun għadek kemm ta' Ii! Għax kont ħa niżbalja, kont ħa ngħidlek wara li taxxuga, Sander, mela. Inti trid illi bis-sikkina timbotta r-ross mhux hekk timpala, għax aħna m'aħniex bdabat. Imma biss aħna mhux ibgħat xrimp. Inti trid bis-sikkina tgħabbi in-naħa ta' wara tal-furketta U tiekol. Ma kontx nafha di, eh? Mhux għalhekk għandek lili, Sander. Biex forsi titgħallem xi ħaġa, tajjeb? Tajjeb.
U nsellimlek bot bot? Mhux hekk. That's my cat. Bil-mod. U dik il-mara tiegħi Ivet. Naħseb tilfet il-klarinet għalhekk qed tidħi. U jiena is-Sur Market li nallimkom kollox perfett. Insellmilkom, ħbib tiegħi tan-net. Aħna tal-one! Hu hija mhux l-istess.
Ismani, naf li bħalissa ħafna minnkom ikunu qed isiefru. Aħna badna kap tant ajruplan u staqsejnih id-domandi fisimkom. Għax servizz ta'.
U sinjuri, għall-ewwel darba fuq shooter dirett mill-cockpit tal-ajruplan, Captain Morgan! Captain.
Hi Jack! Le, le, le, le, jekk, jekk xejn, hi Daniel! Ah, hi Daniel!
Kont fi qed? Min?
Fimni, tikka zaħira. U tex soqot nagħmel, għandi flight sħiħa til Tallinn, 4 hours. Sejma l-10 fiqat, nistudja dak is-snin kollha għax Biex tilħaq pilot, vera trid tistudja Malxi għax hemm button ta' fast automatic kollox hu jagħmel. Sewa, sewa.
Sur Kaptan, kull ġimgħa se nibda nġborlok naqra domandi li n-nies normalment jistaqsu u jekk ma jimpurtax, irrispondihomlna. Ii, mela le, mela le, tħallet min hu. L-ewwel mistoqsija, meta jinstema' l-ħoss tas-seatbelt tkun ġejja t-turbulence, dak b'mod awtomatiku jseħħ?
Le, le, le, dak jien nixedu. U biex ngħidlek nieħu gost, għax jien hawnhekk għandi kamera, nara all the passengers aboard. Kif nara li wieħed se jqum kun maqsum ilu jissaporti, nagħmillu hekk għattu. U noqgħod nieħu gost nara jissaporti fis-sit. Ija, ma eh, sur kaptanek mhux sew, eh? Tu kif tittaddi qed ngħidlek for our flights ma tagħmel xejn, eh, tittaddi b'xi ħaġa, tinċansa xejn wieħed.
Ara, illum ma tantx għandi ħin, però darba li jmiss ikolli ftit mistoqsijiet oħra tajjeb għalik? Ija, no problem, no problem. Aħjar tkompli naħseb għax ma naħsibx li tajjeb tħallih fuq l-automatik, eh, għax. Jara, eh, tafti dik perikoluża ħafna li ħabba ċaġa ma l-aeroplan, ħanafza n-nies. Issa rax nħobna mill-lom ta' parsi, tant jien ippanikjat li għat jaqtali. Hello, this is...